Nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Huma Maltija. Fil-programm tal-lum, l-ikel li ser nesploraw hija xi ħaġa li tista' tgħid nikkun smgħuha kemm filgħodu warnofsinhar u anke filgħaxija, il-bajda. Magħna fl-istudio għandna lis-Sur Paul Spiteri li miegħu ser inkunu qegħdin niddiskutu aktar dan is-suġġett nilqgħak magħna fl-istudio. Grazzi tal-istedentuni.
U kif nagħmlu proprju f'kull episodju ser nibdew il-programm tal-lum billi nintroduċu s-suġġett tagħna b'filmat qasir li ħejjejna għalikom.
Il-bajd tat-tiġieġ, x'impatt iħalli f'ħajjitna? Meta konna għażar xi darba jew oħra l-ġenituri tagħna raw kif għamlu biex jisquna l-bajda. Imma għaliex kienu jinsistu daqshekk? Dan għaliex f'kull bajda nsibu madwar sitt grammi ta' proteina, vitamini A, D u B. Insibu wkoll il-kalċjum fil-qoxra tal-bajda. Sejjer il-qoxra fil-furn għal ftit minuti, iġġibha trab, mbagħad ħallatha ma' xorb u ikel ieħor. Il-qoxra tal-bajda titfjel ukoll mill-asafar, din tagħmel ġid tal-għadam tagħhom. L-ilma li nagħllu l-bajda fih jista' jintuża l-pjanti minħabba li jerħi l-kalċju mill-qoxra. Dan jgħin il-pjanti biex jikbru aktar b'saħħithom. Apparti s-sustanzi li neħdu mill-bajda, tista' tkun ta' ġid ukoll għall-ġilda tagħna. Tellek kuċċek bl-abjad tal-bajd u għamel tixxu fuq il-parti mxarba. U għara erġa' dellek fuq it-tixxu. Irrepeti dan il-metodu sakemm tagħti wiċċek kollu. Dan il-proċess jgħin biex ineħħi l-ekni minn fuq il-wiċċ. Dan kollu huwa naturali u effiċjenti, għax bajda kull ma tiswa madwar 24 ċentesmu u ma tantx ikollok ħena, kif tixed l-espressjoni Maltija, mimli daqs bajda. Għalkemm bajda waħda tiswa biss ftit ċentesmi, għaw bajt li jiswew fuq 27 miljun euro. bħal dawk magħmulin mid-disinjatur magħruf bħala Faberge. Bajda waħda ta' Faberge tista' tixtri 83 miljun 333,333 bajda ta' tiġieġ.
filmat tant interessanti b'fatti li ngħid għalija ftit kont naf eh, l-użu li għandha il-bajda. Però biex nibdew id-diskussjoni tagħna illum ser nibda biex insaqsik x'nutrijenti fiha l-bajda. Tajjeb, il-bajda fiha diversi nutrijenti, l-iktar fosthom hemm ħafna proteina fiha li huwa l-abjad tal-bajda bażikament, Xaħmijiet li jinsabu fl-isfar tal-bajda, ħafna vitamini u ftit żgħira minerali. L-iktar xi l-iktar ħaġa importanti fil-proteina tal-bajda li tagħmilha distintiva minn proteini oħrajn hija dak li nsejħulu l-amino acid profile tagħha, ġifieri l-amino aċidi li fiha l-abjad tal-bajda, l-albumina tal-bajda, huma bbilanċjati b'tali mod illi jgħinu ħafna n-nutrizzjoni tal-bniedem. Tajjeb, din kienet anke tissostitwixxi ġieli l-ħalib tal-omm. Daqshekk hija tajba, jiġifieri, mhux qed ngħid li biex isir hekk, imma hija tajba li tipprovdi biżżejjed amino acids biex tagħmel dieta bilanċjata għall-ġisem tal-bniedem. Ix-xaħmijiet li fih il-bajd ukoll huma xaħmijiet importanti, għalkemm hemm ftit xaħmijiet saturati fiha, il-kumplament tax-xaħmijiet huma xaħmijiet tajbin, li fihom ukoll ikun hemm vitamini bħal ma huma vitamina A, D, u et et E u K. Dawn huma vitamini li jinsabu fix-xaħam biss u allura huma sors ta' dawn il-vitamini wkoll. Il-bajda għall-pakkett nutrittiv li ttik hija xi ħaġa rħisa ħafna. Tajjeb, ħafna nies ma jirrealizzawx illi għal ftit flus li tkun qed tħallas qed tieħu din in-nutrizzjoni kollha. Tajjeb, pereżempju anke mhijiex xi ħaġa li li tħaxxen, pereżempju ħafna nies huma konxji ta' x'jieklu. Bajda ġeneralment ikun fiha qisu 75 kalorija. Tajjeb, meta inti tiekol ċikkulata jew tiekol xi ħaġa snack, ikun fiha ħafna iktar kaloriji minn bajda. In-nutrizzjoni li tik bajda huwa ħafna ikbar minn dik li ttik xi ħaġa li hija inqas nuttittiva minnha. Ġifieri, in-nutrijenti tal-bajda, apparti li huma tajbin ħafna, qed toħodhom bi prezz irħis ħafna. U tista' tgħid qed tuża kull parti tal-bajda għaliex tista' tgħid kull parti tagħha ttik xi ħaġa differenti, hux hekk? Ekku, ekku. Il-bajda bażikament xejn ma jeħela ħlief anqas il-qoxra kważi għax tista' tużaha għal xi ħaġa oħra. Il-qoxra fil-verità tista' tintuża anke fl-ikel tal-annimali, tista' tintuża bħala sors ta' kalċju għall-annimali wkoll, jiġifieri ukoll tista' tintuża. Ejja mmorru issa mill-bidu, minn fejn jiġu, minn fejn tiġi l-bajda. It-tiġieġ x'nutrijenti jridu jieħdu waqt li jkunu qegħdin jikbru biex jipproduċu statajt l-aħjar bajd possibbli? Tajjeb ħafna.
It-tiġieġa għandha tliet fażijiet tal-ħajja basikament. Għandha l-fażi tal-fellus, fażi ta' għat-tuqa li hija bejn sitt ġimgħat u tmien ġimgħat, għat-tuqa hija tiġieġa li ma tbidx, għadha ma tbidx sewwa. Malli tibda tbid qisu ta' tmintax, għoxrin ġimgħa tiġi t-tiġieġa tal-bajd. L-ewwel stadju tagħha meta tkun għadha fellus, Għandha bżonn ħafna proteini. Il-proteini ġeneralment jiġu minn sorsi veġetali bħal ma huma s-soja, il-piżelli, xi tipi ta' ful u dat-tip ta' ingredjenti. L-enerġija tiġi mill-ċereali, żjut, eċċetera. Dat-tip ta' l-ammont ta' proteina għoli għandha bżonnu l-fellus għax għadha qed tikber, trid tipproduċi skeletru kbir, trid tipproduċi rix ġdid, trid tipproduċi muskoli iktar u allura għandha bżonn iktar nutrizzjoni, tajjeb? Fil-fażi minn Fellusa l-vażi ta' għattuqa biex niftehmu minn sitt ġimgħat sa tmintax-il ġimgħa. Inhu għadak ngħidulu grower feed. Il-grower feed huwa daqsxejn inqas għoli fl-enerġija, daqsxejn inqas għoli fi proteina, li jħalli t-tiġieġa tikber bil-mod sakemm ikunu b'mod uniformi biex jaqbdu jbidu kollha flimkien. Tajjeb? Wara li jibdew ibidu t-tiġieġ imbagħad nibdew intuhom dak li ngħidulu layer feeds li hu mbagħad ikun fih iktar proteina, ikun fih iktar enerġija u jkun fih iktar ukoll minerali Importanti l-minerali li għaliex tiġieġa għandha bżonn ammont enormi ta' kalsjum biex tipproduċi bajda kuljum. Tajjeb u allura dan l-ikel apparti li jkun fih iktar proteini u iktar enerġija jkun fih iktar ukoll minerali. Però biex tipproduċi l-aħjar bajda possibbli, it-tiġieġa huwa biss l-ikel li trid toqogħdu attenti xi tuha jew anki l-mod ta' kif tinżamm? Le, l-ikel huwa primarju, huwa importanti ħafna, jiġifieri x'tiekol it-tiġieġa jirrifletti wkoll fil-bajda għaliex fil-fatt illum hawn anke bajd ngħidulu Enriched eggs, anke fis-suq Malti ssibhom, u pereżempju ituhom jieklu żejt bl-omega three, tajjeb, linseed oil pereżempju, u dak jirrifletti fil-bajda u inti tkun qed tiekol bajda which is high in omega three pereżempju. Jiġifieri l-ikel huwa primarju fil-kura tal-annimal. Barra minn hekk imbagħad hemm il-kura tas-saħħa tal-annimal B'tiġrija marida ma tipproduċix bajd u ma tipproduċix bajd tajjeb u allura waħda mill-iktar affarijiet importanti li jagħmlu l-farmers tagħna, l-bdiewa tagħna huwa li jlaqqmu t-tiġieġ tagħhom. Inlaqqmuhom bħalma aħna nlaqqmu t-tfal, jitlaqqmu biex ma jemirdux, mhux biex jitfejqu, biex ma jemirdux. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' antibijotiċi jew hekk, hija kwistjoni ta' tilqim tajjeb biex kemm jista' jkun jibqgħu f'stat ta' saħħa tajjeb. Barra minn hekk, it-tiġieġ jitrabbew f'diversi modi, jistgħu jitrabbew fil-gaġeġ, jistgħu jitrabbew f'barn jew jistgħu jitrabbew free range. Id-differenza bejniethom bażikament hija li t-tiġieġa tkun fil-gaġġa. Alright, ħafna nies jgħidu iva għax din hi għadha magħluqa u allura m'għandhiex ċerti libertajiet. Illum il-gaġeġ tat-tiġieġ huma ħafna iktar enriched ngħidulhom, jiġifieri jkun fihom passiġġiera, jkun fihom bejta fejn ibidu, għandhom iktar spazju fejn jimxu. Huma avvanzahti ħafna iktar milli kienu fl-antik. Ovvjament it-tiġġiġa fil-gaġġa m'għandhiex il-libertà li tista' tiġri hemm u hawn kemm trid, għandha spazju limitat. On the other hand, għandha iktar kura ta' saħħa tajjeb għaliex jekk qiegħda f'post fejn jista' tiġi monitored aħjar, ovvjament għandha iktar ċans li tbati, inqas ċans li timrad u, pereżempju, sħana ma tbatix ħafna, kesħa ma tbatix ħafna għax kollox kontrollat. Min jgħix ġo barn għandu l-vantaġġ li jista' jiġri min-naħa l-oħra, imma jitlef inqas kura diretta għax dak li jkun ma jistax jarahom kollha l-annimali. Dawk li qegħdin jiġru free range fl-għajn tal-bniedem jidhru illi huma l-iktar annimali li huma liberi. Fil-verità huma l-iktar annimali li jiltaqgħu ma' għawġ għaliex jien naf jista' jiġi annimal u jipredom fuqhom, jiekolhom, jistgħu jimirdu ħafna iktar, ġifieri għandhom l-iżvantaġġ tagħhom ukoll. Biss, u mbagħad hi għażla tal-konsumatur x'tip ta' bajd jixtieq jiekol u x'hekk. Il-proċess tal-bajda ma jispiċċax wara x-xogħol tat-tiġieġa. X'isir, xi trattament isir wara tista' tgħid li ssibu l-bajd li tkun bidet it-tiġieġa? Ekku, ekku.
Mela, xogħol ir-raħħal huwa li jipproduċi kemm jista' it-tiġieġ tiegħu jipproduċi kemm jista' jkun bajd. Biss imbagħad minn hemmhekk 'il quddiem irid jagħmel proċess ieħor, irid dan il-bajd irid jippakkjah, jinġabar, ġeneralment awtomatikament illum għax il-farms huma kbar, Imbagħad jiġi ppakkjat ġo grader. Il-grader jagħżel il-bajda skont id-daqs, jiġifieri jew kbira ħafna, jew kbira, medja jew żgħira. Jiġu ppakkjati ġo pakketti apposta jew ġol-kartun. U ovvjament jinbiegħu skont id-daqs tagħhom ħafna drabi. Barra minn hekk, fuq il-bajda ssib miktub ukoll jekk hijiex grade A, B jew C. Il-grade A tfisser li hija bajda intatta, hija bajda perfetta, B ifisser li tista' tkun daqsxejn maħmuġa, C tista' tkun daqsxejn imxaqqqa, dawk it-tnejn, il-B u s-C ġeneralment imorru għall-industrija biex jissajru mhux ġod-djar. Eħe, u mbagħad wara wara li jiġi ppakkjat u kollox jista' jinbiegħ ġo supermarkets b'ħwienet li nsibuhom fih. Mir-riċerka li għamilna sibna li 76 fil-mija tan-nies jemmnu li l-kolesterol jinsab fl-isfar. Dan veru? Iva veru.
Il-kolesterol jgħad fl-isfar, tal-bajda. L-abjad huwa proteina u proteina tajba ħafna. Il-kolesterol ma jistax ma jkunx fil-bajda, saru ħafna studji u saru ħafna provi biex kemm jista' jkun inaqqsu l-kolesterol mill-bajda imma s'issa ħadd ma rnexxielu. Il-bajda ma jistax ma jkollhiex kolesterol għax hija ingredjent essenzjali biex jiżviluppa l-fellus u allura S'issa ħadd għadu ma ħareġ bajda mingħajr kolesterol. Li nixtieq ngħid fuq il-kolesterol imma huwa li l-bajda mhijiex is-sors tal-kolesterol fil-ġisem tal-bniedem u ħafna affarijiet oħra li jiekol il-bniedem illi jistgħu jwassluh biex ikollu livell għoli ta' kolesterol. Ovvjament, jekk inti jkollok il-kolesterol u tibqa' tiekol il-bajd ħa tkompli żżid. Imma bniedem persuna b'saħħitha li tiekol ċertu ammont ta' bajd kuljum m'għandux ikollha problemi li jiżdiedlu l-livell tal-kolesterol f'dieta bilanċjata. Grazzi Paul tal-li lqajt l-istedina tagħna għal-lum. Dak kien kollox għall-episodju tal-lum. Għalikom ingħaqdu magħna għal episodju ieħor ta' Huma Maltija fejn flimkien nesploraw aktar togħmiet Maltin. Saħħiet!